מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ס' עמוד ב'. לאמיר נייען דף ס' עמוד א' ביי די גמרא. אבער לאמיר נייען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. כדי צו קלאר פארשטיין די גמרא דא, דארף מען האבן א שטיקל בילד וואס איז געווען די גאנצע עבודת יום כיפורים. איז לאמיר קורץ איבער'חזר'ן די גאנצע סדר עבודת יום כיפורים וואס מען האט דא געדארפט טון. איז די כהן, די כהן גדול ווי מען ווייסט, יום כפירים מוז ער מאכן די גאנצע עבודה, אלעס מוז ער אליינס מאכן. איז נאכדעם וואס ער האט זיך גע'טובל'ט, ער האט אנגעטון די ווייסע קליידער, ער האט אנגעטון די פיר ווייסע קליידער, גייט יעצט צו זיין פאה, וואס דער שטייט ביין עילבון למזבח, און ער גייט זיך מסדר זיין, און ער בעט ביים באשעפער, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עניי ביתי. איך, מיין ווייב, אונז האבן געמאכט עבירות, און פאר דעם בעט איך דיר ובעשי חטאתי ובעשי פשעתי. נאך דעם וואס ער האט געענדיגט מיטן פא, און געמאכט די סמיכה האט זיך איבערגעבעטן, גייט איר יעצט מאכן די גורל פאר מסור להשם מיט מסור לעזאזל. ער גייט צוריק צו מזרח, שטייט דארט ממש לעבן שער נקנה, און דארט האט מען אים צוגעגרייט צוויי שעירים, און ער גייט מאכן דעם גורל. טרף בקלפי, ער שלעפט ארויס די צוויי גורלות, אחד לשם, אחד לעזאזל, מען בינדט ארום דעם רויטן שטריקל, און יעצט ווייס איך וואס איז לשם און וואס איז לעזאזל. דער כהן גדול גייט צוריק צו זיין פאה, צוריק צו ביידן עולה ועל המזבח, און ער גייט צו זיין פאה און זוכט נאכמאל מסודר, און ער בעט ביים באשעפער חטאתי, עוויתי, פשעתי, עניי ביתי, און אויך אנ ש מיינע ברידערס, מיינע ברידערס די כהנים, פאר זיי בעט איך אויך א כפרה. נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מיט דעם, גייט מען שעכטן דעם פאה. דער כהן גדול אליינס, ווי מיר ווייסן יום כיפור דארף ער דאך מאכן די גאנצע עבודה, מאכט ער די שחיטת הפאה, קורצו ער מאכט א קורצע שניט, און ער גייט גלייך און איז מקבל דאס דם. יעצט מיט דעם דם איז מען נאכנישט גרייט יעצט צו גיין שפריצן דאס דם, נאר ער געבט עס איבער פאר כהן, וואס ער איז געשטאנען על רובע דרביעי ממש לעבן די היכל, און דארטן שטייט און ער מישט דאס דם הפאה. אין די מין טיים גייט דער כהן און ער גייט מאכן חפינה, ער גרייט זיך צו יעצט צו גיין מאכן די קטורת, ברענגט מען אים א שאוועל פול מיט קטורת און ער מאכט א חפינה און ער נעמט ארויס וויפיל ער דארף האבן, ער לייגט עס אריין אין א כלי, פארדעם האט ער שוין גענומען די גחלים פון די גרויסע מזבח, יעצט גייט אריין די רעכטע האנט גייט איר מיט די גחלים, די לינקע האנט האלט ער דארטן די קטורת און ער גייט אריין די ערשטע מאל אינעווייניג אין קדשי קדשים. נאכדעם וואס עס איז אינעווייניג קדש קדשים, ווי מען האט שוין געזאגט, לייגט ער עס אראפ אויפן פייער, און דארטן הייבט זיך אן די סמאוק הייבט אן ארויפצוגיין, ער גייט ארויס, מתפלל תפילה קצרה, און ער גייט יעצט ווייטער מיט זיין עבודה. ער גייט צוריק ארויס, ער גייט צום כהן וואס ער האט דארטן געמישט דעם דם הפר, ער נעמט עס פון אים, און ער גייט צוריק אריין אין קדש קדשים, און דארטן שפריצט ער כנגד דעם ארון, אחת למעלה ושבע למטה. דאס הייסט ער נעמט דעם דם אפאר און ער שפריצט אחת למעלה און שפעטער נאכאמאל אחת ואחת אחת ושתיים אחת ושלוש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע און מיט דעם האט ער געענדיגט מיטן דם אפאר ער האט געענדיגט מיטן דם אפאר גייט ער צוריק ארויס און ער גייט יעצט שעכטן דעם שעור די שחיטה איז אסור ווייטער מאכט ער אליינס, ער כאפט אויף דאס בלוט, און זיי איינמאל וואס ער האט דאס בלוט גייט ער צוריק אריין אין קדשי קדשים און ער גייט נאכמאל שפריצן דארטן, אחת למעלה ושבע למטה. ער האט געענדיגט עס אינעווייניג אין קדשי קדשים, גייט ארויס צום היכל, ער שטייט דארטן קעגן איבער דעם פרוכת און ער שפריצט נאכמאל פונעם דם הפר, ער נעמט דעם דם הפר און ער שפריצט אחת למעלה ושבע למטה, ער לייגט עס אראפ, נעמט יעצט דעם דם הסוער און שפריצט נאכאמאל אחת למעלה ושבע למטה. נאכדעם וואס ער האט געענדיגט מיט דעם, גייט יעצט אויסמישן דעם דם הפרה מיט דעם דם הסוער, ער גייט צו צום מזבח הזהב, און על כנס המזבח אויף אלע פיר עקן שמירט ער דאס בלוט, מען האט געענדיגט מיט דעם, נעמט ער נאכמאל פונעם דם, דעם אויסגעמישטן דם, און שפריצט אויפן מזבח, די טאפ חלק פון די גאלדענע מזבח, שפריצט ער דארטן, און מיט דעם האט ער בעצם געענדיגט זיין עבודה מיטן דם. יעצט ער שטייט דאך אינעם היכל, און עס שטייט אים דאך כלי שרת וואס איז נאך דא אינעווייניג דם. גייט יעצט ארויס, און ער גייט צוריק ארויס צו די עזרה, און ער גייט צו צום יסוד, די יסוד המערבי פונעם מזבח, און דארטן גיסט ער אויס דאס בלוט, ווי מען האט שוין געזאגט, די בלוט גייט ארויס פון דארטן צו נחל קדרון. נאכדעם גייט ער מאכן דעם קרבן מוסף, אבער דערווייל אונז האבן נאכנישט געלערנט פון דעם, סאו דערווייל וועל מען פשוט רופן די נעקסטע חלק וואס ער דארף מאכן איז די עילוי מיט די עיל האם, פאר זיך דארף ער ברענגען א עיל, פאר די האם דארף ער ברענגען א עיל, דאס איז נאך א עבודה, אבער די עבודה מאכט ער שוין מענטש מיט די ווייסע קליידער, דאס מאכט ער שוין צוריק מיט די נארמאלע שמונה בגדים. און נאכדעם וואס ער האט געענדיגט צום סוף, די לעצטע זאך איז הוצאת כפר מכתה, ער גייט נאכאמאל מיט די ווייסע קליידער צוריק אריין אין קדשי קדשים, ער ברענגט ארויס די כפר מכתה פון די קטורת וואס ער האט דארטן אינעווייניג געלאזט, און מיט דעם קומט ארויס, און מיט דעם בעצם האט ער מער ווייניגער געענדיגט די עבודת יום כיפור. און דאס איז געווען די גאנצע סדר וואס אונז האבן געלערנט ביז אהער. פיין. איז אויף דעם זאגט די גמרא יעצט אזוי, תני רבנן. כל מעשה יום הכיפורים, די גאנצע מעשה יום כיפורים, אלעס וואס מ'האט יעצט איז אויפגעציילט, הא מעל הסדר, וואס מ'האט געלערנט בעצם אין די משניות אז ס'איז דא א פונקטליכע סדר, אזוי ווי מ'האט עס יעצט אויפגעציילט, אלעס שטאמט דאך פון פסוקים, און אויף דעם זאגט ער אזוי, אם הקדים מעשה לחבירו לא יעשו כלום. זאלסטו וויסן, טאמער ער האט דא עפעס מקדים געווען איין זאך פארן צווייטן, די סדר האט ער אביסל געטוישט, אביסל פריער, אביסל אראפ, ער האט אביסל רום געטוישט, נישט געמאכט זאכן אויפן סדר, לא עשו כלום, זאלסטו וויסן, האסטו גארנישט געמאכט, דארפסטו שפעטער נאכאמאל איבערמאכן ווען ס'קומט אן די ריכטיגע צייט. די גמרא גייט שוין רעדן פונקטליך פון וואס מ'רעדט דא, און געב מיך א משל, פארשטיין, דאס גייט די גמרא יעצט זאגן. אמר רבי יהודה, קומט רבי יהודה און ער איז מסביר יעצט די ברייתא, און ער איז מסביר דעם דין, דו זאגסט מיר אז זאכן וואס איך האב דא פאלש געטון, זאלסטו וויסן לא עשו כלום, דארפסט עס נאכאמאל איבערמאכן. אויף דעם זאגט רבי יהודה אזוי. אמר רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אי מוסאי, ווען איז דאס געזאגט געווארן אז ס'טויגט נישט? זאגט ער אזוי, דאס איז דווקא בדברים הנעשים בבגדי הלבן מבפנים. דאס זענען דווקא ווען איז איז א פראבלעם, אז איך האב אויסגעמישט זאכן, איך האב עס געמאכט צו פרי, ווען מאכט דאס קאלער פאר זיך אליינס, פאר אנדערע זאכן, דאס איז נאר פאר עבודות אינעווייניג אין קדשי קדשים אינעווייניג. ווען די כהן גדול גייט אנטון מיט זיינע ווייסע קליידער, ער גייט אינעווייניג אין קדשי קדשים, און דארטן זאל ער מאכן א טעות, אויף דעם זאגסטו זאלסטו וויסן לעשות כלים. לאמיר דאס אביסל נענטער אנקוקן. דאס הייסט אזוי. דער כהן ווען ער גייט אריין אין קדשי קדשים, גייט ער דאך אריין צו גיין מאכן דארטן דעם קטורת, ער גייט אריין דארטן צו גיין לייגן דעם דם הפר, ער גייט לייגן דארטן דעם דם השעיר. און אויף דעם זאגסטו זאלסטו וויסן, אז אין איינע פון די עבודות וואס מען מאכט אינעווייניג אין קדשי קדשים, אז דו האסט דא געמאכט א טעות, האסט געמאכט איינס צופרי, זאלסטו וויסן, די גאנצע זאך טויגט נישט. ווי רש י לייגט שוין צו, מען דארף נאך צולייגן אנדערע עבודות אויכעט. רש י זאגט אז צורך פנים, זאכן וואס זענען געמאכט אויף אריינצוגיין, ווי למשל די שחיטת הפאה, איך קען נישט אריינגיין אין קדשי קדשים מיט דם ווען איך זאל נישט האבן גע'שחט'ן מיין פאה, איך קען נישט אריינגיין אין קדשי קדשים מיט הקטורת ווען איך זאל נישט האבן געמאכט קאך אויף אינער. איז פאר דעם זאגט ער, יעדע זאך וואס איז אדער פאר'ן קדשו קדשים מער נאר ווייניגער אליינס, אדער א זאך וואס איז געבינדן צום קדשו קדשים, דאס הייסט כ'קען נישט אנקומען דארטן אנע דעם, דאס אלעס האט א דין ווי קדשו קדשים, און די אלע זאכן אז דו גייסט דא מאכן א טעות, זאלסטו וויסן לא עשו כלום האסטו גארנישט געמאכט. לאמיר עס אביסל בעסער מסביר זיין. די אלע וואויטס וואס מיר זעען דא אויפן סקרין, די אלע זאכן זאגט ער זאלסטו וויסן איך וויל דיר זאגן צוויי דינים מיט זיך אליינס. ערשטנס, די סדר מוז זיין פונקטליך אזוי ווי ס'שטייט דא. דאס הייסט, ערשטער מוזטו מאכן דעם שחיטת הפר, שפעטער די חפינת הקטורת, שפעטער די אריינגיין מיטן קטורת, שפעטער די דם הפר, שפעטער די שחיטת השעור, און שפעטער זאלסטו גיין געבן דעם דם השעור. דאס מוז זיין פונקטליך אויף דעם סדר, און אז אין די סדר אליינס העסטו עפעס אויסטוישן, זאלסטו וויסן טויגט עס נישט. און א חוץ דעם וויל איך דיר זאגן אויכעט, דאס מוז זיין פאר די רעשטליכע עבודה. דאס הייסט, דאס איז מעכב עבודות וואס קומען שפעטער. דו קענסט נישט גיין, לאמיר זאגן, גיין שפריצן פונעם דם הפרה אויפן פרוכת, פאר דו האסט געשפריצט אינעווייניג אין קדשי קדשים. ווייל ערשט מוז איך מאכן די קדשו קדישין בלאק, מיט דעם וואס דו זעסט געענדיגט, דעמאלטס קענסטו מאכן אנדערע זאכן. אבער אויב דו מאכסט אנדערע זאכן פארדעם, טויגט דאס נישט. דאס הייסט, סיי אין זיך אליינס קדשו קדישים, אלעס מוז גיין אויף א סדר, און סיי זאכן וואס קומען שפעטער, מוזן טאקע קומען שפעטער, און דו קענסט זיי נישט מאכן פאר'ן קדשו קדישים. און פאר דעם זאגט ער אזוי, בדברים הנעשים בבגדי הלבן ובפנים, ביי די אלע זאכן זאלסטו וויסן, איך בין מקפיד אויפן סדר, און דאס וועט נישט נאר קאלער מאכן פאר זיך, נאר עס וועט קאלער מאכן פאר שפעטער אויך. אבל דברים הנעשים בבגדי הלבן מבחוץ, אבער די אלע אנדערע זאכן וואס מען מאכט בבגדי הלבן, יא עס איז טאקע יום כיפור ארבעט, אבער מען מאכט עס נישט אינעווייניג אין קדשי קדשים, ווי למשל די ערשטע דריי עבודות, אדער למשל די אלע אנדערע זאכן וואס קומען נאכדעם, אדער לאמיר זאגן ער האט דא אויסגעמישט דעם דם הפרה מיטן דם האסור ווען ס'קומט צום פרוכת, דארטן אום הג די מעשה לחבירו, מה שעשה עשי, אז ער האט דארטן געמאכט א טעות, זאגט דער רבי הי ד, דאס גייט מיר נישט אן. די איינציגסטע פלאץ וואס איך בין מקפיד ס'זאל זיין אויף א סדר, און די סדר את קלה מאכן פאר שפעטער, דאס איז דווקא זאכן וואס געשעהן אינעווייניג אין קדשי קדשים, אדער א זאך וואס איז צריך כדי אנצוקומען צום קדשי קדשים. אבער יעדע עבודה, אפילו ס'איז עבודת יום כיפורים, און ער גייט מיט די ווייסע קליידער, אבער ס'איז נישט אינעווייניג אין קדשי קדשים, די סדר דארטן איז נישט מעכב. און פאר דעם לאמיר געבן א משל, אז ער שטייט אינעווייניג אין היכל, און ער שפריצט דם עשוי, פאר ער גייט שפריצן פון דם הפאה, לפי רבי יהודה איז דאס נישט קיין שום פראבלעם, ווייל דאס איז נישט אינעווייניג אין קדשי קדשים, און פאר דעם קענסטו שפעטער ווייטער מאכן גאנץ נארמאל, און ס'מאכט נישט קאלער נישט פאר זיך און נישט פאר די עבודה שפעטער. רבי נחמיה אומר רבי נחמיה קריגט זיך און ער זאגט ניין, נישט דאס איז פשט. זאגט ער אזוי, רבי נחמיה זאגט במה דברים מאמירים בדברים הנעשים בבגדי הלבן. ר' נחמיה זאגט, ווען איז געזאגט געווארן דער דין אז זאכן מוזן זיין על הסדר, און אויב דו מאכסט דארטן א טעות, ערשטנס די טעות דארפסטו שפעטער ריכטיג לייגן, און אויך ס'מאכט קאלער פאר די עבודות וואס קומען שפעטער, דאס איז בדברים הנעשים בבגדי לבן, בימים בפנים, בימים בחוץ. ס'גייט מיר נישט אן צו דו שטייסט אינעווייניג קדשי קדשים אדער ניין ס'איז אן עבודה וואס מען טוט אין די היכל. ביי די אלע עבודות, פונעם אנהייב כמעט ביז צום סוף, דאס הייסט אלעס וואס דו טוסט מיט די ווייסע קליידער, צו ס'איז קדשי קדשים אדער ניין ס'איז אינדערויסן שוין די היכל, זאלסטו וויסן דיין עבודה איז מעכב, און דו מוזט גיין על הסדר, און אויב מאכסטו א זאך צו פרי, עס איז מוזן שפעטער איבערמאכן, און דו האסט קענען קאלער מאכן פאר אנדערע זאכן שפעטער אויכעט. פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, וואס איך האב דא געהערט פון רבי יהודה בין איך נישט מסכים, ווען עס איז דא א זאך וואס איז מעכב, איז דאס אלעס מעכב, יעדע זאך וואס איך גיי מיט די ווייסע קליידער, די שפעציעלע ווייסע קליידער פון די כהן גדול גייט נאר איין מאל א יאר פום כיפור, גייט מען נישט אן צו עס איז אינעווייניג אין קדשי קדשים אדער אינדערויסן פונעם היכל, עס איז מעכב, די סדר מוז בלייבן אויפן סדר. איין זאך בין איך מיט דיר מסכים, אבל בדברים הנעשים בבגדי הזהב מבחוץ, זאכן וואס געשעהן בבגדי הזהב מבחוץ, ווי למשל, די הקרבת עי' לו מיט די עי' העם, מה שעשה עשי, דארטן די סדר נישט עכט מעכב, סיי ס'איז געמאכט דעם עי' איינס פאר די אנדערע, אדער ניין ער האט געמאכט די צואת כפר מאכט ער האט ער געמאכט צופרי, דאס גייט מען נישט טון, ווייל הקרבת עיל הוא עילה מיט עילה אום, א זאך וואס מען מאכט מיט די מיט די שמונה בגדים, דארטן איז סיידן נישט משנה, מאך עס אביסל פריער מאך עס אביסל שפעטער, דאס גייט מען נישט טון. און פאר דעם האט מען דא בעצם א מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי נחמיה. רבי יהודה האט געהאלטן, ווי בין איך מקפיד די סדר זאל שטימען, נאר אין קדשי קדשים, זאכן וואס געשעהן אינדרויסן, די סדר גייט מען נישט טון, מה שאין כן רבי נחמיה געהאלטן ניין, יעדע זאך איז מיר זייער וויכטיג, ווי לאנג ס'איז מיט די ווייסע קליידער, ווי לאנג ס'איז אן עבודה וואס מ'האט געמאכט ספעציעל פאר יום כיפור מיט די ווייסע קליידער, סיי אינעווייניג אין קודש קדשים, סיי אינדערויסן אין היכל, בין איך מקפיד די סדר מוז שטימען. יא, ביסט גערעכט זאכן וואס קומען לכבוד יום כיפור, אבער מ'מאכט עס מיט די שמונה בגדים, אויף דעם דארטן איז סדר נישט מעכב, און פאר דעם ווי רש י זאגט, למשל האסט געמאכט תוצאות קפה מאכט ער צופרי, מאכט נישט אויס, ס'איז אקעי. ווייל די זאכן וואס מען טוט מיט די גאלדענע קליידער, זיי זענען נישט מעכב אויף זיך, און נישט אויף זאכן וואס קומען שפעטער. יעצט, אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, ושניהם מקרא איכא דאישי. זאגט רבי יוחנן, זאלסטו וויסן, די מחלוקת וואס אונז האבן דא, צו זאכן פון אינעווייניג נאר אין קדשי קדשים בין איך מקפיד, אדער ניין אפילו זאכן וואס געשעען אינדרויסן אינעם היכל ווילאנג ס'איז מיט ווייסע קליידער בין איך מקפיד, זאגט רבי יוחנן ושניהם מקוה אחד דרשי, בעצם די מחלוקת דא צווישן זיי צוויי איז ווי זי מדרשנ'ט א פסוק, די פסוק זאגט אונז אזוי, והיסעו זאת לכם לחיקת עולם אחת בשנה, די תורה זאגט אונז די ווארט חיקו, ווי אונז האבן שוין געלערנט, והיסעו זאת לכם לחיקת עולם, חיקו מיינט די תורה צו צו זאגן, זאלסטו וויסן, אזוי מוז עס זיין און ריק דיך נישט פונעם פלאץ. חוקה מיינט, אזוי מוז עס זיין. ס'איז א חוק, דו קענסט עס נישט גיין טוישן. די שאלה איז נאר, אויף וואס זאגט מיר די תורה ס'איז א חוקה? אבער די תורה זאגט אין די זעלבע פסוק אחת בשנה. ס'הייסט דא א שטיקל לימיטעישן אויף וועלכע זאך זאג איך חוקה. חוקה זאגט מיר, איך האב יעצט געזאגט דינים, דו מאך זיכער דו ריק דיך נישט פון פלעק פון דעם. דאס מוז בלייבן אזוי. פארט אבער די פסוק זאגט אונז אחת בשנה, ס'איז אויף א זאך וואס געשעהט נאר איינמאל א יאר, און די שאלה איז יעצט אויף ווי לייג איך אויף די לימיטעישן און זאגן דאס יא, דאס איז דא ח כ, און אויף דעם מוזטו מקפיד זיין הונדערט פראצענט, און אויף דעם ניין דא קענסטו אביסל מיקל זיין, האסט געמאכט אביסל א טעות, פיין, נישט געפערליך. און אויף דעם זאגט ער אזוי, רבי הידא סובר, רבי הידא האלט, מקום שמסתפחין בו פעם אחת בשנה. ווען די תורה זאגט אונז אחת בשנה, מיינט די תורה צו זאגן אזוי, ס'איז דא א דין פון חיקו. ס'איז דא א דין חיקו וואס מיינט אז ס'מוז זיין הונדערט פראצענט אזוי. ווי איז דאס? אחת בשנה. די פלאץ וואס דו ביסט דארטן איינמאל א יאר. וועלכע פלאץ ביסטו נאר איין טאג פונעם יאר? דאס איז אוודאי קדשי קדשים. און פאר דעם זאגט רבי יהודה, זאכן וואס געשעהן אינעווייניג אין קדשי קדשים, דארטן דארפסטו אכטונג געבן, דארטן קעסטו נישט טון וואס דו ווילסט, אבער די רעשט, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן אין פסוק, תורה זאגט אונז לחיקת, תורה זאגט אונז חיקו, די תורה זאגט אונז אחת בשנה, אחת בשנה זאגט מיר די תורה ס'איז אויפן פלאץ וואס מ'גייט אריין דארטן איין טאג א יאר, און אויב אזוי דווקא זאכן וואס געשעהן דארטן אינעווייניג, דווקא אויף זיי בין איך מקפיד, דאס הייסט דווקא אויף די זאכן אדער זאכן וואס גרייטן צו אויף אריינצוקומען, דווקא אויף דעם בין איך מקפיד די סדר מוז שטימען, און אז דו מאכסט עס אינדרויסן פון דעם סדר טויגט נישט, און עס מאכט אויך קאלע פאר אנדערע זאכן אויב דו ברענגסט די אנדערע זאכן צו פרי, דאס איז דווקא אויפן פלאץ, די פלאץ וואס מען דרייט זיך דארט נאר איינמאל א יאר, און פאר דעם זאגט ער דאס איז נאר יום כיפור און קדשי קדשים אינעווייניג. מה שאין כן זאכן וואס געשעהן אינדרויסן דעם היכל, דאס איז נישט זאכן וואס איך טוה נאר איינמאל א יאר, היכל דרייעך זיך א גאנץ יאר אויכעט. שפריצן דעם בלוט אויפן פרוכת, דאס קען איך מאכן א גאנץ יאר אויכעט, פאר העלם דבר, פאר קוה משיח, דאס הייסט זיך זיין אינעווייניג אינעם היכל, דאס איז א פלאץ וואס מ'איז דארטן גענוג מאל א יאר. וועלכע פלאץ בין איך נאר איינמאל? דאס איז קדשי קדשים. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן קדשי קדשים דארט בין איך מקפיד חיקו ס'מוז שטימען הונדערט פראצענט און די קענסט נישט מאכן קיין שום טעות נישט רבי נחמיה סאו רבי נחמיה האלט ניין ער האלט דברים המסתפרים בהם פעם אחת בשנה ווען די תורה זאגט מיר טאקע אחת בשנה אבער מיינט נישט די תורה צו זאגן דעם פלאץ וואס דו דרייסט זיך דארט אין איין טאג פונעם יאר. די תורה מיינט יעדע זאך וואס איך טוה נאר איינמאל א יאר, צו ס'איז די פלאץ, צו ס'איז די קליידער, די א גאנץ יאר גייט דאך די כהן גדול מיט די שמונה בגדים, איין טאג א יאר גייט ער מיט די ווייסע קליידער. זאגט מיר די תורה זאלסטו וויסן אויף די אלע זאכן וואס מ'טוט נאר איינמאל א יאר, צו ס'איז ווען דו גייסט אריין אין קדשי קדשים, אדער יעדע עבודה וואס דו זאלסט מאכן מיט די ווייסע קליידער וואס דו טוסט נאר אן איין טאג א יאר, אויף דעם זאג איך דיר כ ק, די אלע זאכן, און דאס איז בעצם די גאנצע ליסט, חוץ זאכן וואס מען מאכט מיט די שמונה בגדים, אויף דאס אלעס בין איך דיר מקפיד און איך זאג דיר, זאלסטו וויסן אז דו מאכסט דא א טעות, דו גייסט משנה זיין דעם סדר. מאכט עס קאלער פאר זיך, ס'מאכט קאלער זאכן שפעטער אויכעט, ווייל די תורה זאגט אונז כ ק, און כ ק גייט אויף יעדע זאך וואס איך טו נאר איינמאל א יאר, סיי דעם פלאץ, און סיי די סארט קליידער וואס דו טראגסט. און פאר דעם זאלסטו וויסן, אז דו מאכסט א טעות דארטן, עסטו מוזן צוריק אנהייבן, און דו דארפסט עס מאכן על פי הסדר. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט. דו הייסט און דו זאגסט מיר עס אזוי, די תורה זאגט אונז חוקה, און די תורה זאגט אונז פאחת בשנה, און פון דעם לערנסטו ארויס די פלאץ לפי רבי היהודה, די פלאץ וואס איך בין דארטן איינמאל א יאר. און אויף דעם פרעגט די גמרא, אתי לרבי הידא מקום כסף, לפי רבי הידא שטייט עפעס די ווארט אחת בשנה די פלאץ וואס דו וועסט אחת בשנה? ס'שטייט פשוט אחת בשנה, און ווי קענסטו דא צולייגן אחת בשנה גייט דווקא אויפן פלאץ? בישלום לרבי נחמיה, דער רבי נחמיה זאגט ניין, איך בין מקפיד אויפן קליידער, ווילאנג ס'איז א זאך וואס איך טראג נאר איינמאל א יאר ווי למשל די קליידער, דארטן זאגט מען די תורה חיקו, און דאס פארשטיי איך זייער גוט, ווייל די פסוק גלייך פארדעם זאגט אונז, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש. מען רעדט פון די פריערדיגע פאר סגפים פון די קליידער, מען רעדט פון די ווייסע קליידער. און פאר דעם פארשטיי איך זייער גוט ח כ, אה, ח כ גייט אויפן פריערדיגע פסוק, אז די תורה זאגט מיר, מאך זיכער, אלעס וואס דו מאכסט אין די ווייסע קליידער, דאס מוז זיין הונדערט פראצענט ריכטיג. אבער לפי רבי יהודה וואס דו זאגסט מיר כ ק גייט אויפן פלאץ, זאכן ווי איך גיי אריין איינמאל א יאר אין יענעם פלאץ, ווי שטייט אין די פסוק פלאץ? ס'שטייט נאר אחת בשנה. און פארדעם זאגט די גמרא אלא הני טעמא דרבי יהודה. ביסט גערעכט. ס'איז נישט די ווארט כ ק אין אחת בשנה. אוודאי כ ק לערנט מיך אויס, ס'מוז זיין חק ולא יעבור דו קענסט גארנישט טוישן. אבער זאלסטו וויסן. איך לערן עס אויס פון דעם וואס די תורה זאגט מיר כסו' זאת וכסו' אחת. אז מען קוקט אריין אין פסוק זאגט אונז די תורה ועשו זאת לכם לחוקת עולם. די זאת איז א מיעוט. די תורה זאגט מיר דאס זאת דאס האט חוק ה. אדער אחת בשנה די איין זאך די האט חוק ה. דאס הייסט חוק ה איז נישט אויף יעדע זאך וואס איך האב דיר געזאגט. ס'איז אויף זאת, איין זאך וואס איך בין ממעט דאס נישט, אחת אה דאס איז אויך נישט דא קיין חוק ה. דאס הייסט די צוויי זאכן זאגן מיר, ס'איז דא דוקא א דין פון ח ק, ס'איז דא א זאך וואס מוז זיין ח ק וליעבור, אבער ס'איז דא עקסעפשאנס, און וויפיל עקסעפשאנס? צוויי, איינמאל זאת און איינמאל אחת, צוויי עקסעפשאנס איז דא וואס צו די רול וואס זיך זאגט אז ח ק ס'מוז שטימען הונדערט פראצענט. און פון דעם זאגט ער אזוי. די צוויי עקסעפשאנס זענען אזוי, חד לאמיתא בגדי הלבן מבחוץ, איינס קומט דיר ממעט זיין אז בגדי הלבן מבחוץ, די אלע עבודות וואס דו מאכסט אינדרויסן, יא טאקע פאר יום כיפור, טאקע מיט די ווייסע קליידער, אבער ס'איז בחוץ, מיעוט, אויף דעם זאלסטו וויסן, חיקו זאגט, חיקו גייט נישט אויף דעם. און די צווייטע זאך איז וכד למעיטה בגדי זהב, און די צווייטע זאך איז זאכן וואס איך טוה מיט גאלדענע קליידער, זיי אויך אויף זיי גייט נישט ח ק, דאס הייסט אויף וואס גייט ח ק אויב אזוי יא? נאר אויף זאכן וואס זענען אינעווייניג קדשי קדשים. דאס הייסט רבי איד זאגט, די פסוק זאגט אונז אין זיך אליינס אז ס'איז דא א רול וואס הייסט ח ק, אבער זאלסטו וויסן די ח ק נישט גייט נישט אויף יעדע זאך, די פסוק זאגט מ'איז דא צוויי מעיטים, וואס זענען די צוויי מעיטים? זוי'ס מיט דיין חת ס. יא, חוקה זאגט מען ס'מוז זיין הונדערט פראצענט באפעסטיגט, אבער ס'דא צוויי עקסעפשאנס. די שאלה איז וואס זענען די צוויי עקסעפשאנס? זאגט די רבי די חז ל זאגן די צוויי עקסעפשאנס. איינס זאכן וואס מ'טוט אינדרויסן נישט אין קדשי קדשים, און די צווייטע זאכן וואס מ'טוט מיט די גאלדענע קליידער. און פאר דעם בלייבט מיר איבער נאר די זאכן וואס מ'טוט טאקע יא אינעווייניג אין קדשי קדשים, און ביי זיי זאלסטו וויסן די תורה איז טאקע מקפיד, מאך עס על פי סדר. ר' נחמיה, ר' נחמיה לערנט דעם זעלבן פסוק און ער זאגט אזוי, יא טאקע, די תורה זאגט אונז זאת, די תורה זאגט אונז אחת, וואס די ביידע זאגן אקעי, די כלל פון ח ק דאס איז נישט אזוי שטארק, מען דארף האבן צוויי עקסקלוזשענס, וואס זענען די צוויי מיעוטים? חד למיתה בגדי זהב, די ערשטע זאך איז בגדי זהב, יא דארטן ביי יעדע עבודה וואס מיר מאכן מיט די בגדי זהב, מיט די גאלדענע קליידער פון כיפה, ביסט גערעכט דארטן איז סיידן נישט משנה, זיי מאכן נישט קאלער פאר עבודות וואס קומען שפעטער, וכד' למיתה שיריים, און נאך איינס וויל איך דערצו לייגן, שיריים, די אויסגיסן אויפן מזבח, דאס איז ממילא נישט קיין זאך וואס איך מוז טון, צו כ'האב עס יא געמאכט כ'האב עס נישט געמאכט, בעצם זאגט רבי נחמיה, ס'איז נישט מעכב, כ'דארף נישט אויסגיסן דעם בלוט דארטן, נאר וואס? אז דו גיסט עס יא אויס, זאג איך דיר וואלטסטו געמיינט, אקעי כ'מוז עס אויסגיסן על הסדר, און אויף דעם זאגט רבי נחמיה, ניין, זאלסטו וויסן, זאגט מיר דער צווייטער מיעוט, אז די שיריים אויסגיסן, אויף דעם בין איך אויך נישט מקפיד, צו דו גיסט עס אויס אביסל שפעטער אויפן ליין, דאס מאכט נישט, צו דו גיסט עס בכלל נישט אויס, נישט געפערליך. וואס הייסט, אנע די ווארט, אנע די מיעוט וואלט איך געמיינט, אז דו גייסט מאכן שיריים, מאך זיכער דו מאכסט עס אויפן פלאץ. און פאר דעם זאגט רבי נחמיה זאגט מען די צווייטע מינוט אינעם פסוק נא שיריים, מען מאכט עס טאקע מיט די ווייסע קליידער, ס'איז טאקע אינדערויסן, אבער ניין, אים קענסטו רוקן אויף שפעטער אויף אראפ, דאס איז נישט געפערליך. דאס הייסט, אויף דעם זאגט ער אזוי, וכד למיתה שיריים דלא מעכבה, אזוי האבן מיר יעצט מסביר געווען. איז לאמיר מאכן א קורצע ריקעפ. דאס הייסט, אונז האבן דא א מחלוקת צווישן רבי איד מיט רבי נחמיה. ביידע דרש'נען דעם ווארט זהות מיט חיקו מיט אחת. ביידע זאגן אז דאס זענען צוויי סארטן מיעוטים, וואס זאגט מיר אז דער ווארט חיקו איז נישט אזוי שטארק אז נישט אלעס מוז זיין הונדערט פראצענט. רבי אידא זאגט וואס זענען די צוויי זאכן וואס איך נעם ארויס, זאגט ער די בגדי לבן מבחוץ און די בגדי זהב. מה שאין כן רבי נחמיה זאגט. ניין, דאס קומען אויסצולערנען די בגדי זהב, יא, דארט בין איך אויך מסכים אז דאס מוז נישט דא קיין חיקו, ס'מוז נישט זיין הונדערט פראצענט על הסדר, און די צווייטע זאך איז שיריים וואס דאס מוז איך ממילא נישט מאכן, נאר איך וואלט געמיינט אז איך מוז עס מאכן, אז איך האב עס געמאכט מוז עס זיין על הסדר, דעם זאגט ער ניין אז ס'מוז נישט זיין. דאס הייסט, בנוסף וואס אונז האבן יעצט געהאט דא בעצם אויף וואס גייט ארויף ח ק, האבן מיר דא א פרישע מחלוקת, און ר' נחמיה איז מחדש א נייע זאך און ער זאגט שריים, דאס איז נישט א זאך וואס מען מוז מאכן, איך האב פארשטייט דו וואלטסט געמיינט אז דו מאכסט עס, מוז עס זיין על הסדר זאג איך ניין ניין עס מוז נישט זיין על הסדר אויך נישט. אבער רבי אידה, ער געהאלטן שריים אויסגיסן, אוודאי דאס איז א חלק פון די עבודה, דאס מוז ווערן געמאכט. און אויף דעם גייט יעצט מהר א ברענגען נאך א ברייתא, און זאגט די גמרא אזוי. פאר די גמרא ברענגט נאך א ברייתא זאגט ער, יעצט איך פארשטיי איך זעה דאך וואס רבי נחמיה האט דא געלערנט, ער זאגט די צוויי מיעוטים, איינס גייט אויף די בגדי הזהב, איינס גייט אויף שיריים, פארוואס לערנט רבי יהודה נישט אזוי, ברבי הידע? ער זאגט ווייל אי מעכבה, מעכבה, אי לא מעכבה, לא מעכבה. רבי יהודה טענה'ט, די גאנצע זאך זאגן שיריים נישט מעכב, פון וואנעט נעמסטו דאס? שיריים איז א נארמאלע עבודה ווי יעדע אנדערע עבודה. און אויב אזוי דארף איך נישט האבן קיין מי יתן פסוק וואס די תורה זאל מיר זאגן, שיריים איז אנדערש ווי אלע אנדערע עבודות. און אויף דעם טענה'ט רבי איד איך פארשטיי נישט. די שיריים איז פונקט אזוי ווי גיין שפריצן דעם דם אויפן פרוכת פון די מזבח פון אינווייניג אינעם היכל. יא מען טוט עס מיט די ווייסע קליידער און דאס טוט מען די ווייסע קליידער. און פארדעם אזוי ווי איך טענה אז אלע זאכן וואס מען טוט נישט אין קדש הקדשים נאר מען טוט עס אין היכל מיט די ווייסע קליידער דאס איז נישט מעכב, איז שיריים פונקט נישט אזוי מעכב. דאס הייסט רבי יהודה טענה'ט רבי נחמיה, מהיכי תיתי זאל איך נוצן איין מינוט צו זאגן אז שיריים איז נישט מעכב די סדר? פארוואס עפעס שיריים איז עפעס עקסטרע און מער אז איך מוז האבן א פסק מער ווי אלע אנדערע זאכן? פארוואס טענה'ט ער אזוי? ווייל ער האט געטענה'ט אז שיריים איז א זאך וואס מען מוז מאכן, פונקט אזוי ווי זיך מ'זאל גיין שפריצן אויפן מזבח הזהב מוז איך גיין שפריצן דם. און פארדעם האט ער געטענה'ט צו רבי נחמיה, פארוואס זאל איך האבן איינע פון די מיעוטים נוצן אויף שיריים, ווען שיריים איז פונקט אזוי ווי יעדע אנדערע זאך? ר' נחמיה האט פארשטאנען, שיריים האט א שפעציעלע דין ווייל ס'איז נישט מעכב, אלע אנדערע זאכן זענען יא מעכב, פארדעם נוץ איך איין מיעוט אויף שיריים. ביי שיינקי רבי איד האט געזאגט ניין, שיריים איז מעכב אזוי ווי פונקט ווי יעדע זאך, און אויב אזוי פרעגט ער, זאגט אים אי מעכבי מעכבי לא מעכבי לא מעכבי וכו', אויב די אלע זאכן בבגדים מיט די ווייסע קליידער אינדערויסן היכל איז מעכב, איז שיריים פונקט אזוי מעכב, אויב נישט, דאס אויך נישט. און פאר דעם טענה'ט רבי יהודה, האב איך דא צוויי מיעוטים, וואס זאל איך טון מיט די צוויי מיעוטים? אלא מאי זאג איך דיר, איינס גייט פאר די ווייסע קליידער אינעם היכל, אלע עבודות פון יום כיפורים וואס מען טוט מיט די ווייסע קליידער אבער נישט אין קדשי קדשים, נישט דא קיין חיקוק אויף דעם, און די צווייטע זאך איז בגדי זהב, אויך נישט דא קיין חיקוק אויף דעם. און פאר דעם, דאס איז די עצם מחלוקת דא צווישן רבי נחמיה מיט רבי יהודה. איז בעצם האבן דא שוין יעצט צוויי מחלוקת'ן. ערשטנס, אויף וואס זאג איך אז דער סייד איז מעכב? רבי איד איז געהאלטן נאר אינעווייניג קדשי קדשים, רבי נחמיה האלט ניין יעדע זאך מיט די גאלדענע קליידער, יעדע זאך מיט די ווייסע קליידער איז אלעס מעכב. און די צווייטע מחלוקת האבן מיר יעצט, וואס איז שיריים? איז שיריים א זאך וואס איך מוז טון? אדער ניין שיריים איז א זאך וואס איז אפשענעל איך קען עס טון אבער אויב האב איך עס נישט געטון איז אקעי. רבי איד האט געהאלטן ניין איך מוז עס טון, מה שאין כן רבי נחמיה האט געהאלטן ניין דו מוזט עס נישט טון. און אויף דעם גייט די גמרא יעצט ברענגען א ברייתא וואס די ברייתא ווייזט אונז אז רבי יהודה איז טאקע דער וואס האט געהאלטן אז שיריים מוז איך יא מאכן אזוי ווי יעדע אנדערע עבודה, און ער זאגט אזוי כדתניא, די פסוק זאגט אונז והחילו מכפות הקודש, נאכדעם וואס דו האסט שוין געענדיגט צו גיין דארט און מאכן די גאנצע אלע עזרות פונעם בלוט, דו האסט געענדיגט אינעווייניג אין קדשי קדשים, האסט געענדיגט אינדרויסן אינעם היכל, האסט געלייגט אויף מזבח הפנימי, יעצט די נעקסטע זאך איז וחילו מכפות הקודש, קענסטו יעצט ווייטער גיין ויקרב את עשוי אחוי. בעצם די ווערטער דא וחילו מכפות הקודש, וואס קומסטו מיר דא אויסלערנען, וואס קומסטו מיר דא עפעס צולייגן, איך וואלט געקענט פשוט ווייטער גיין, אקעי ביסט געענדיגט אינעווייניג, איך דארף נישט זאגן האסט געענדיגט אינעווייניג דעמאלטס גיי ווייטער ויקרב את עשוי אחי, נאר די נעקסטע פסוק וואלט געדארפט אנהייבן, אקעי יעצט והקרב את עשוי אחי גיי צום נעקסטן פוינט. די פסוקים ווען זיי גייען אדורך, קיימען נישט ווען מען ענדיגט איין שלאף, איין סעט פון עבודות, זאגט דער פסוק, אה, האסט געענדיגט מיט דעם, יעצט גיי צו דעם. ניין, דער פסוק זאגט פשוט די סדר, די נעקסטע זאך איז דאס, אנע זאגן, דו האסט געענדיגט מיט דעם, יעצט גיי צו דעם. אבער דא זאגט מיר די תורה יא, וכלו מכפות הקודש, האסט געענדיגט אינעווייניג, יעצט גייסטו גיין צום סוהיל לעזאזל. און פארדעם זאגט ער, כדתניא, די חילול מחפש הקודש דרשנ'ט אזוי, כפר כלו, אם לא כפר לא כלו, דברי רבי עקיבא. זאגט רבי עקיבא, די תורה וויל דיך אויסלערנען, תורה זאגט דיר אזוי, אם כפר, אז דו ביסט געגאנגען, דו האסט געגעבן דעם דם א פאר, דו האסט געשפריצט פון דעם דם א שעיר, דו האסט אלעס געטון פונקטליך אזוי ווי מען דארף מאכן, אינעווייניגן קדשי קדשים, שפעטער נאכאמאל אויפן פרוכת, שפעטער אויסגעמישטערהייט אויף מזבח הזהב, אום כיפור דו האסט אלעס גוט געמאכט, האסט געמאכט די אלע הזיות, כאילו האסטו געענדיגט, האסטו טאקע געטון זייער גוט ס'איז אלעס כשר ויושר. לויט כיפור, אויב האסטו אבער נישט ריכטיג געמאכט די הזיות, עפעס האסטו דארט נישט אויסגעלאזט, דעמאלס לויט כיפור זאלסטו וויסן ס'איז נישט כשר דיין עבודה. אזוי זאגט ר' עקיבא. אמר לו רבי היהודה, זאגט אים רבי היהודה צו רבי עקיבא, מפני מה לא נאמר, פארוואס זאל מען נישט זאגן אנדערש, אם כילו כיפה, אם לא כילו לא כיפה, משום כיסא אחת מן המתנות, לא עשו ולא כלום. טענה'ט ער צו רבי עקיבא אזוי, זאג פארקערט, זאג אזוי. אם כלא, אויב האסטו אלעס געמאכט, דעמאלס כיפ ה האסטו טאקע א כפרה. לא כלא, האסטו נישט אלעס געמאכט הונדערט פראצענט, דעמאלס לא כיפ ה, דעמאלס וועסטו נישט האבן קיין כפרה. און ער לייגט צו ווערטער דא, שמחיסה אחת מן המתנות לא עשה ולא כלום. די גמרא וויל יעצט פארשטיין איין מינוט וואס טוט זיך דא? וואס זאגט דער רבי איד צו רבי עקיבא? וואס לייגט ער צו? אקעי איך פארשטיי די לשון איז אביסל אנדערש, רבי עקיבא זאגט כיפה איקוועלס כלו, און ער זאגט ניין כלו איקוועלס כיפה. זייער שיין און וואויל, אבער וואס וויל ער דא צולייגן? וואס טוט ער דא? וואס איז זיין טענה צו רבי עקיבא? ואמרינן און זאגן מיר אזוי, מאי בינאי, וואס איז דא די חילוק צווישן זיי צוויי? איז רבי יוחנן ורבי ישעי' בן לוי חד אמר משמעות דרשן איקא בינאי, די חילוק צווישן זיי איז נאר אז רבי יהודה טענה'ט, רבי עקיבא איך בין אלעס מסכים וואס דו האסט געזאגט, יא מען מוז מאכן די דם א פאר, מען מוז מאכן די דם א סוי, אלעס מוז קלאפן הונדערט פראצענט, אבער דו דרש'נסט שוין, נוצט דו סיי די הפסוקים, די תורה זאגט דאך אויכעט וקילו וקיפא, איז פארדעם זאג אויכעט, אם קילו, אויב האסטו געענדיגט, די יום כיפור האסטו טאקע אן א כפרה? האסט געמאכט דעם דם א פאר וואס דו דארפסט צו מאכן אין קדשו קדשים אין היכל, האסט געמאכט מיטן דם א סוה, היכל, קדשו קדשים, אלעס האסטו געמאכט די יום כיפור. לא כאילו אויב האסטו אבער נישט געענדיגט, דעמאלס לא כיפור העסטו נישט האבן קיין כפרה. און בעצם טוישט זיך גארנישט צווישן רבי יהודה מיט רבי עקיבא. נאר די שאלה איז גענוי געווען וויאזוי זעט זיך די ווערטער, וויאזוי שפילט מען דא מיט די ווערטער. רבי עקיבא זאגט כיפה איקוועלס כלו, און אויף דעם טענה'ט רבי אידא איך בין מסכים וואס דו זאגסט, נאר ניטש אין די לשון הפסוק, כלו איז מכפה, און אויב אזוי זאג די זעלבע זאך אום כלו איקוועלס כיפה. אבער וכדו' מיינער זאגט ניין, שיריים מעכבי עקבי ניי. אז רבי אידא האט א פאנדאמענטל קוועשאן צו רבי עקיבא. און ער זאגט אים די תורה זאגט אונז דאך וקילא און מכפר, זאגט ער אים וקילא מיינט צו זאגן מען דארף ענדיגען, וואס מיינט ענדיגען? ענדיגען מיינט אלעס ענדיגען, שמכיסה אחת מן המתנות, אז דו האסט איין זאך פארגעסן, לא עשה ולא כלם, און וועלכע איין זאך וויל איך דיר צו צולייגן? דאס איז די שיריים, זאלסטו וויסן אז שיריים איז א זאך וואס מוז געשען, אפילו ס'שטייט נישט אין די פרשה ביי יום כיפור, נאר מ'לערנט די גאנצע שיריים לעבט מען אויס פון פאר קום משיח, זאגט מיר די תורה, וכו', דו האסט געענדיגט, דו האסט אלעס געטון, די דם הפה האסטו געטון, דם עשו האסטו געטון, און אויך די שיריים האסטו געטון, דעמאלס כיפור, דעמאלס העסטו האבן א כפרה. זעה איך דא לפי די צווייטע מאן דאמר ווי רבי יהודה'ס טענות צו רבי עקיבא, זעה איך קלאר אז רבי יהודה האט געהאלטן, זאלסטו וויסן, שיריים אוודאי איז א זאך וואס איז מעכב, מען מוז עס מאכן אויף יום כיפור, און אויב אזוי איז דאס זייער גוט מיט וואס מען האט פריער געלערנט. איז אויב אזוי לאמיר דאס נאכמער דא צוזאמענעמען. אונז האבן איין מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי חנניה, און מיט רבי נחמיה, אויף וואס זאגט מען די תורה, דאס מוז שטימען הונדערט פראצענט. רבי אידא האלט נאר זאכן וואס געשעהן אינעווייניגע קדשי קדשים, רבי נחמיה האלט ניין אפילו יעדע זאך וואס מען מאכט מיט די ווייסע קליידער אינדערויסן דאס מוז אויך שטימען הונדערט פראצענט. נאך א מחלוקת. רבי אידא האט געהאלטן שיריים איז א מעכב מען מוז מאכן שיריים מען מוז עס אויסגיסן אויפן מזבח די איבריגע בלוט, מה שאין כן רבי נחמיה געהאלטן ניין שיריים איז נישט מעכב. אויף דעם פרעגט גמרא מי אמר רבי יוחנן הכי, איז דאס טאקע טייטש אז רבי יוחנן האט אזוי פארשטאנען די מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי נחמיה, און רבי נחמיה איז דער וואס האט געהאלטן אז שיריים איז נישט מעכב? ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אליינס האט דאך געזאגט, תנא רבי נחמיה כדברי אומר שיריים מעכבה, אז איך האב פארשטאנען אז רבי נחמיה'ס שיטה איז אז שיריים איז יא מעכב, לכאו' פון דא וואס מען האט יעצט אלעס געשמועסט זעה איך דאך רבי נחמיה קלאר געהאלטן אז ניין ס'איז נישט מעכב. פארדעם זעט מיר קשיא. מ'האט שוין געהערט אזאנס, דאס פרעגט גארנישט אפ, ס'איז אקעי, מ'קען טרעפן א תירוץ אויף דעם, פיין, מ'דרינקט מען זיך פאר מיט דעם א צווייטן מאל. קשיא, כאילו, פון א קשיא שטארבט מען נישט. איז על כפנים בלייבט מען דא, רבי איד איז געווען דער וואס האט געהאלטן אז נאר זאכן וואס געשעהן אינעווייניג קדשי קדשים, נאר ביי זיי איז די תורה מקפיד. און ר' נחמיה זאגט ניין, אלעס, יעדע זאך וואס מען גייט דארט מיט די ווייסע קליידער, איז די תורה מעכב, און די תורה זאגט מען מאך עס פונקט אזוי, וועסטו מאכן א טעות, און סיי די וועט נישט שטימען, עס וועסט מוזן איבערמאכן, און עס מוזן צוריקגיין פון דארט ווי די האסט עס פאלש געמאכט, דאס הייסט אלעס מוז שטימען הונדערט פראצענט. און אויף דעם זאגט די גמרא, אמר רבי חנינא, קטורת שחפנו קודם שחיטותו של פר. כ'וועל דיר ברענגען א דין, און דא דו מיינסט אלעס איז על פי הסדר וועל איך דיר זאגן איין זאך אזוי, קטורת שחפנו קודם שחיטותו של פר, וואס געשעהט, וואס נארמאל וואלט מען געדארפט מאכן ערשט דעם שחיטת הפר, און שפעטער גיין מאכן די חפיר'ן פונעם קטורת, האט ער דא געמאכט א טעות, ערשט געמאכט דעם קטורת און שפעטער די שחיטה פונעם פר. לא עשה ולא כלום, זאלסטו וויסן, הלכה איז, ס'טויגט נישט. גייסט נאכאמאל פריש אנהייבן. און אויף דעם וויל איך דיר פארשטיין כמיין ווי וועם גייט די הלכה. לכאורה דלא כרבי הידע. די רבי הידע הוא אמר כי כסיבה חיקה בדברים הנעשים בגדלובה מבפנים היא דכסיבה. די גמרא האט פארשטאנען ביז אהער אז שיטת רבי הידע איז, נישט אזויווי מ'האט שוין דערמאנט פון רשי לכתחילה, נאר פשוט, זאכן וואס געשען אינעווייניג קדשי קדשים, דארטן מוז עס קלאפן הונדערט פראצענט. זאכן וואס זענען געשען אינדרויסן פון די קדשי קדשים, אפילו מיט די ווייסע קליידער, אויף דעם זאגט רבי היד עס מאכט נישט אויס, ס'איז אקעי די סדר איז נישט מעכב. נו ווי אזוי זאגט די גמרא, זיכער דא א דין פון רבי חנינא, אז קטורת וואס איך האב געמאכט פאר די שחיטה אז ס'טויגט נישט, לכאורה לפי רבי היד איז דאס נישט קיין שום פראבלעם, ווי מאכט מען די חפינה?

לכאורה מוז זיין אז דאס גייט נישט ווי רבי היהודה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אפילו טעמא רבי היהודה, ס'גייט יא ווי רבי היהודה, פארוואס ווייל צורך פנים כפנים דמי. רבי היהודה'ס שיטה איז אז צורך פנים, זאכן וואס געשעהן פאר אינעווייניג, איך קען נישט אריין גיין אנע דעם אינעווייניג, דאס הייסט אויך שוין כפנים, און אויף דעם איז אויך די תורה זאגט דחיקות איז מעכב די סדר מיט שטימען הונדערט פראצענט. און פון דעם שחיטה, חפירה, איז דאך אוודאי א זאך וואס אנע דעם קען איך נישט אנקומען אין קדשי קדשים, אויב אזוי זאלסטו וויסן, אויף דעם איז די תורה אויך מעכב, און אז דו מאכסט דארטן א טעות, לא עשו כלום, האסטו גארנישט געטון. זאגט די גמרא ווייטער תנן. לאמיר צוריק גיין דא ווייטער, אונז האבן געלערנט אין אונזערע משנה, אם עד שלא גבה מתנה שבפנים, נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזיר ויעזור בתחילה מבפנים. אונז האבן געלערנט, וואס געשעהט איז, ער קומט אריין אין קדשי קדשים און ס'גיסט אים אויס דעם דם אפו. ער שטייט דארטן אינעווייניג אחת למעלה שבע למטה, די דם אפו, און ער הייבט אן אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, דם אפו האט זיך אויסגעגאסן, די גאנצע זאך ליגט אויפן ערד יעצט. זאגט אונז די משנה, וואס זאל ער טון? יביא די המאחה, מאך נאכאמאל איבער די שחיטת הפר, ברענג פרישע בלוט, ויעזב את כולו בפנים, וועסט נאכאמאל אנהייבן אכט למעלה ושבע למטה, די גאנצע סעט אכט הזיות מוזט איר נאכאמאל מאכן פון דעם דם הפר אינעווייניגן קדשי קדשים. אויף דעם פרעגט די גמרא ווער מוז? אויב ס'איז אמת יעצט וואס דו זאגסט מיר, אז לפי שיטת רבי יהודה, שחיטה און חפירה איז שוין א זאך וואס איז מעכב די סדר משתומם, אויב אזוי יחזור ויחפיר מבעולי. אויב מוז איך צוריק גיין און גיין מאכן א פרישע שחיטה, מיינט דאס איך מוז צוריק גיין צו סטעפ נאמבער וואן, מוז איך מאכן נאכאמאל א שחיטה, איך מוז נאכאמאל מאכן א חפינה, איך מוז נאכאמאל גיין אין קדשי קדשים גיין מאכן דעם קטורת. איז אויב אזוי פארוואס זאגט מיר די משנה נאר יחזה ויחפון? פארוואס זאגט מיר די משנה נישט יחזה ויחפון? לויט די משנה זאגט ברענג פרישע בלוט, שעכט נאכאמאל א פאר, מיט דעם ביסטו אקעי. שחט'ן א פא לפי רבי אידא מיינט נאך מלא שחיטה, נאך מלא חפינה, נאך מלא קטורת, און ערשט דעמאלס קענסטו אריין גיין אינעוויין אין קדשי קדשים. אויף דעם זאגט די גמרא ביסטו גערעכט, בקטורת לא כמירא. הונדערט פראצענט גערעכט. אויב ס'איז געשען אז די דם, ס'איז געווען עפעס א פארשלאג דארטן, ס'האט זיך אויסגעגאסן, און איך מוז מאכן א פרישע שחיטת א פא, ביסטו גערעכט. מאך מער שחיטות ע פ א פרישע חפינה, א פרישע קטורת, און הערשט דעמאלס קענסטו אנהייבן צו גיין מאכן נאכאמאל דארטן די הזאה פונעם דם ע פ וממילא זאגט די עילאה סאה ש שחטו קודם מתן דמו של פ א לא אסור ולא כלום. יעצט וואס דו האסט מיר מחדש געווען לפי שיטת רבי הידא. אז די שחיטה וואס דאס איז צורך פנים, דאס איז א חלק פון פנים און אויף דעם מוזטו אויך מקפיד זיין אז די סדר זאל שטימען, אויב אזוי אויך ביים שחיטת עשוי די זעלבע זאך, די שחיטת עשוי מוז געשעהן על הסדר ווייל דאס איז צורך פנים, איך קען נישט גיין שפריצן דעם בלוט פונעם דם עשוי אנע צו מאכן די שחיטה, אויב אזוי קומט אויס די גאנצע פעקל די גאנצע בלאק ווערט איצט אלעס א שטיקל וואס מוז שטימען און די סדר מוז הונדערט פראצענט ריכטיג זיין. אייך עטליכע זאכן, די חפינה, די צוויי שחיטות, געשעעניש אינעווייניגן קדשי קדשים, ס'איז א געשעען אינדערויסן, יא, אבער ס'איז צורך פנים, און צורך פנים האט א דין ווי פנים. אויף דעם פרעגט מח ל פרעגן א קשיא פון די משנה. די משנה זאגט אונז, תנן, הקדים דם עשוי לדם עפר, יחזור ויעזור מדם עשוי, ואחר כ, און אחר דם עפר. די משנה זאגט אונז, און די מוט אזוי פארשטאנען וואס די משנה זאגט אונז, אז אויב שטיי איך אין קדשי קדשים און איך האב געמאכט א טעות, כ'האב ערשט געשפריצט דעם דם האסור און דערנאך האב איך געמאכט דעם דם הפור. אויף דעם זאגט אונז די משנה זאלסטו וויסן, נישט געפערליך, כ'פארשטיי דו האסט ערשט געמאכט דעם דם האסור, נישט געפערליך, מאך דעם דם הפור, שפעטער זאלסטו נאכמאל מאכן דעם דם האסור און מיט דעם וואלסטו יוצא געווען. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט וועם איסר? אויב ס'איז אמת אבער אז די שחיטה איז אסור איז געווארן א חלק פון דעם וואס איך מוז מקפיד זיין אויפן סדר, אויב אזוי יחזור וישחט מבעליו. ער האט דאך געמאכט די שחיטה אויפן פאלשן פלאץ. קומט דאך אויס אז די שחיטה איז אויך געווען פאלש, ווייל ער האט געמאכט שחיטה און שפעטער האט ער געמאכט א זוהר פונעם סוער, שפעטער האט ער געמאכט דעם פאה, און די משנה זאגט מאך נאכמאל איבער די הזוהר פונעם סוער. אבער האמת די שחיטה איז דאך געווען אויפן פאלשן פלאץ, און לפי עליה איז דאך שחיטה יעצט געווארן א חלק וואס מוז זיך מקפיד זיין אויפן סדר, אויב אזוי וואס איז די עצה וואס די משנה געבט מיר, מאך פשוט נאכמאל איבער דעם סוער, דו קענסט נישט נאר איבערמאכן דעם סוער אליינס, דו מוזט מאכן דעם סוער מיטן שחיטה צוזאמען. און אויף דעם ענטפערט די גמרא תיגע מעילה במתנות שבהיכל. ביסט גערעכט. ביסט גערעכט. אינעווייניג כאטש איך קדשו מיר דאס נישט העלפן, און ווען איך זאל מאכן אזא טעות מוז איך איבערמאכן די שחיטה. וואס די משנה זאגט מיר נאר, גיי איבערמאכן נאר די הזוה, רעדט זיך אין א פאל אז אינעווייניג אין דעם היכל, דו ביסט געשטאנען פארן פרוכת, און דארטן האסטו גענומען דעם דם הסוה און האסט עס געמאכט פארן דם הפר, דארטן האסטו געמאכט א טעות. אויף דעם זאגט מיר די משנה, גיי יעצט איבערשפריצן די דם עשוי, אבער שחיטה דארפסט נישט איבערמאכן נאכאמאל. פארוואס נישט טאקע? ווייל די שחיטה איז געווען אויפן ריכטיגע פלאץ. אין קדשי קדשים האב איך געמאכט דם אפאר, שפעטער שחיטת עשוי, שפעטער האב איך געשפריצט פון דם עשוי. ווען איז מיין טעות געשען? נאר יעצט ווען איך בין ארויסגעקומען פארן פארעוכות, און דא האב איך געמאכט דם עשוי פארן פאה, זאגט מיר די משנה זייער גוט, מאך דעם פאה טאקע, נאכדעם וועסטו נאכאמאל איבערמאכן די דם עשוי. יעצט שטימט עס מיט רבי יהודה? ניין, ווייל לפי רבי יהודה אינדרויסן זאכן וואס געשעהן אינדרויסן איז די סדר נישט מעכב. נאר וואס די משנה זאגט טאקע אזוי ווי רבי נחמיה. און טאקע לפי רבי נחמיה אפילו זאכן וואס געשעהן אינדרויסן מיט די ווייסע קליידער דארף איך מקפיד זיין אויפן סדר. פאר דעם זאגט מיר די משנה זייער גוט, פיין. גיי עס איבער מאכן, ווייל די משנה האט געפסקנט אזוי ווי רבי נחמיה. אבער לפי שיטת רבי יהודה, וואלט געשען אזא טעות אינדערויסן, ביסטו גערעכט מען דארף גארנישט טון. אבער די משנה שטימט, רבי יהודה שטימט, און פאר דעם איז אמאל דא געבליבן די מחלוקת צווישן רבי יהודה מיט רבי נחמיה. רבי יהודה האט געהאלטן, נאר די זאכן וואס זענען לצורך קדשי קדשים אדער אין קדשי קדשים אליינס, נאר דארטן איז די תורה מקפיד על הסדר, מה שאין כן זאכן וואס געשען אינדערויסן דארט קענסטו טון וואס דו ווילסט, אוודאי זאלסטו מאכן דעם סדר, און אוודאי נישט אויסלאזן זאכן, אבער עס איז נישט געפערליך טאמער האסטו עפעס נישט געמאכט על הסדר, און רבי נחמיה זאגט, ניין, זאלסטו וויסן, אינעווייניג קדשי קדשים, אינעם היכל העזרה אלעס מיט די ווייסע קליידער אלעס מוז שטימען הונדערט פראצענט, חוץ די שיריים, דאס איז בכלל נישט מעכב, און אפילו אז מאכסט עס יא מוז עס נישט זיין על הסדר, אדער זאכן וואס געשעהן מיט די גאלדענע קליידער, וואס דארטן דארפסטו נישט מקפיד זיין על הסדר.